ibirkek il-Mulej u jħarsek. Jitfa id-dija ta' wiċċu fuqek il-Mulej u jurik il-ħniena. Iħares lejk b'ħarsa ta' mħabba l-Mulej u jagħtik is-sliem. Hemmx kliem isbaħ minn dan biex tixtieq il-ġid lil persuna. U dan il-kliem il-Knisja tagħżlu biex ikun l-ewwel direct speech ta' Alla, l-ewwel kelma ta' Alla lill-poplu, lilna, fl-ewwel tas-sena. Il-Lhud meta kienu jagħmlu din il-barka, li kienet barka tassew speċjali, meta kienu jagħmlu din il-barka kien hemm rit sħiħ marbut magħha. Anki il-mod ta' kif ipoġġu l-idejn is-saċerdoti kienu jistgħu jagħmluha biss din il-barka s-saċerdoti. Aaron u uliedu. Għid lil Aaron, Alla jgħid lil Mosè, għid lil Aaron u lil uliedu, Aaron huwa t-tribù, mhux hekk, il-kap tat-tribù tas-saċerdoti. Anki l-pożizzjoni tal-idejn, kif kienu jpoġġu jdejhom biex ibierku l-poplu, kellha sinifikati. Il-mod ta' kif kienet titqiegħed l-Għid, il-mod ta' kif ibiegħdu s-swaba' minn xulxejn biex ibierku, kienet turi l-ittra tal-alfabett Shin, l-alfabett Lhudi, l-ewwel ittra tal-kelma Shaddai, il-Mulej. Il-Mulej jiġi fuqek, u mhux biss, Jekk smajtu sewwa l-qari, Alla lil Mosè jgħidlu, Il-barka hekk għandha tkun u mhux mod ieħor. Hekk iridu jbierku u mhux mod ieħor. Tant fehmuha din is-saċerdoti Lhud illi kienu jagħmluha l-barka bl-Ebrajk. Aħna nafu li fi żmien Ġesù kienu jitkellmu bl-Aramajk. li kien speċi ta' djalett tal-Lhudi, imma l-barka bl-Aramajk, bil-lingwa ta' Ġesù, ma kinitx tgħodd, allura kienu jagħmluha bl-Ebrajk. Tant kienet barka importanti li tixtieq il-ġid lill-poplu. Imma kemm hi barka ikbar Marija. Jekk il-kelma barka tfisser xewqa ta' ħajja fil-bidu tal-Ġenesi, u berikhom Alla u qalilhom, Nislu, oktru, imlew l-art. Mela l-barka l-ewwel u qabel kollox tfisser ħajja u dak kollu li ġġib magħha, il-pożittiv, is-sabiħ, kollu li ġġib magħha. Kemm iktar Marija hija barka, għax hi kienet dik li permezz tagħha Alla tana l-ħajja, Alla tana l-ikbar ġid, l-ogħla ġid, lil Ġesù. Imma Ġesù tant iħallina fil-libertà. Ġesù tant ma jimponix lilu nnifsu. Ġesù tant huwa proposta illi tirrispetta l-identità u d-dinjità tal-persuna, illi jekk jien, jekk int, jekk aħna ma nilqgħux, ma niftħux qalbna, ma niftħux idejna, ma niftħux moħħna biex nilqgħu dan id-don, nistgħu nirriskjaw illi ma ngawduhx. Nistgħu nirriskjaw li ma nagħmlu qatt esperjenza vera tiegħu. U l-Vanġelu li smajna jurina kif dawn ir-rgħajja sempliċi, fl-umiltà tagħhom, laqgħu lil Ġesù. U hija esperjenza li jien u int irridu nagħmlu dan il-Milied, inkella jkun ġie għal xejn. Illum l-ewwel tas-sena. X'inbidel mill-bieraħ għal-lum? X'se jinbidel mil-lum għal għada? Xejn. Id-data minn 20 għamlu 21. Kif tista' tinbidel xi ħaġa? Kif tkun sena ġdida? Kif ikun jum ġdid illum? Jekk ninbidel jien, jekk tinbidel int. Il-bqija għal xejn nittamaw u nisperaw li tinbidel id-dinja ta' madwarna. Għalxejn nittamaw u nisperaw li d-destin tal-2021 ikun aħjar minn tal-2020. Kompensazzjoni fil-fantasija jsejħulha l-psikoloġi. U hija riskju li aħna nistgħu nġarrbu nimmaġinaw, noħolmu, imma r-realtà inħabbtu wiċċna magħha kuljum. Il-bidla tista' ssir tassew meta jien inbiddel qalbi, meta jien niftaħ, inċarrat ftit ieħor qalbi biex nilqa' lil Ġesù. Dakinhar verament nista' ngħid illum l-ewwel tas-sena. Illum beda jum ġdid. Il-Vanġelu jurina kif ir-rgħajja wara li semgħu l-aħbar tal-anġlu jgħidu lil xulxejn, Ejjew immorru Betlehem, ħa naraw jekk dak li qalulna hux minnu jew le. Dawn il-ġranet smajna l-ġrajja tat-twelid ta' Ġesù. San Luqa jaqsamha fi tliet partijiet ċari daqs il-kristall. Kieku jkollna naqraw Luqa kapitlu tnejn minn vers wieħed sa għoxrin, insibu tliet paragrafi ben distinti. L-ewwel paragrafu il-ġrajja, x'ġara. Ċesari Awgustu, ċensiment, Ġużeppi u Marija jmorru Betlem jinkitbu, ma jsibux fejn joqogħdu, waslilha żmien, twelled il-Ġesù f'maxtura. Il-ġrajja. L-ewwel paragrafu. It-tieni paragrafu. It-tħabbira tal-ġrajja. Għall-ġrajja ma kien hemm ħadd, kien hemm biss Ġużeppi u Marija. Ma kien hemm ħadd. It-tieni paragrafu, it-tħabbira tal-ġrajja. L-anġlu iħabbar lir rajja tweldilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej, tibżgħux, morru ssibu tarbija mfisqija minduda f'maxtura. Mela il-ġrajja, it-tħabbira tal-ġrajja. Aħna bħal rgħajja. Ma konniex hemm bħalhom preċiż. Ma konniex hemm. Imma smajna t-tħabbira tal-ġrajja fil-Vanġelu ta' bħal-lum Ġimgħa. il-Milied. It-tielet paragrafu, dan li qrajna llum, il-verifika tal-ġrajja. Ir-rgħajja jmorru jivverifikaw jekk it-tħabbira dwar il-ġrajja hix minnha. U dik nistgħu, anzi mhux nistgħu, għandna nagħmluha jien u int ukoll. Imma veru. Imma veru aħbar ta' ferħ. Imma veru tweldilna Salvatur. Imma veru tweldilna l-Ħellies li tant ilna nistennew. Kif se nagħmlu l-verifika ta' din il-ġrajja? Il-verifika tal-ġrajja nagħmluha meta bħar-rgħajja aħna mmorru nfittxu s-Salvatur, infittxu lil Alla fiċ-ċkejken. Fiż-żgħir. Fejn se mmur? Ibda mid-dar. Min hu ċkejken fid-dar tiegħek? Min hu dak l-iktar fil-bżonn fil-familja tiegħek? Ieqaf ftit u aħseb min hu dak li hu l-iktar fil-bżonn fil-familja tiegħek. Tista' tkun tarbija tat-twelid, imma tista' tkun mara li għaddejja, il-mara tiegħek li għaddejja minn problemi, għaddejja minn stress, għaddejja minn żmien tqil, minn żmien iebes. Jista' jkun missierek illi m'għadux iqum, li għandu bżonn l-għajnuna. Min hu, min hija dik il-persuna debboli, fraġli li hemm fid-dar tiegħek? Għaliex? Għax dak hu s-Salvatur tiegħek. Dak hu Alla magħmul bniedem għalik illum. Dak hu Ġesù Kristu li jsir biċċa laħam fil-fraġilità tal-persuna li għandek maġenbek titolbok fil-bżonn. Tgħiduli kif? Irridu nippruvaw ċertu esperjenzi jekk ma nagħmluhomx ma nifmuhomx. Meta jien, meta int tibda tħobb tassew il-persuna li għandek maġenbek u li hija fil-bżonn, nagħmel l-esperjenza tar-rgħajja. Dawk marru u għarfu fil-persuna fraġli, f'dik it-tarbija dgħajfa ta' ftit sigħat, għarfu lil Alla. U qimuha bħallikieku kienet l-aqwa re, l-aqwa persuna, l-iktar potenti li tista' teżisti fid-dinja, il-persuna li għandha kollox f'idejha. Hekk trid tqimha, hekk trid tieħu ħsiebha, hekk trid tħobbha, il-persuna li għandek fil-bżonn id-dar. Imbagħad tivverifika, imbagħad tgħid hux veru jew le, twieled is-Salvatur. Imbagħad tara jinbidlux l-affarijiet, imbagħad tara jkunx l-ewwel tas-sena ta' veru, imbagħad tara tkunx ġurnata ġdida tassew. Dakinhar imma, dakinhar. dakinhar. Interessanti l-misteru tal-Milied, interessanti l-misteru tal-maternità ta' Marija. X'tgħallimna Marija? X'tgħallimna? Marija li tilqa' lil din it-tarbija. Hekk immaġinaw lil din it-tfajla li tilqa' lil din it-tarbija u tikkunsidra, tqisha, tadura bħala l-Iben ta' Alla. Tħobbha, tirrispetta bħala l-iben ta' Alla. X'irid ikollok biex tagħmel biċċa xogħol bħal din? Ħafna umiltà. Il-Papa qala fil-messaġġ tal-Milied, Jekk ma jkollniex l-umiltà, diffiċli biex nifhmu x'jiġifieri Alla jsir bniedem. Jekk ma jkollniex l-umiltà, diffiċli biex nagħmlu esperjenza ta' xi ħadd li jsalvani. U meta int tħobb lil bniedem dgħajjef, meta int tiċċelebra l-Milied u ġġibu llum fis-sena 2021, ma tħallihx ta' 2021 sena ilu, imma ġġibu preżenti llum, meta int tħobb il-bniedem batut, il-bniedem fraġli, Int induna li mhux int is-salvatur tal-persuna dgħajfa, imma l-persuna dgħajfa hi s-salvatur tiegħek. Il-persuna dgħajfa hija dik li toħroġ minnek il-pożittiv, Hija dik li tagħmlek ħanin. Hija dik li tkabbarlek qalbek. Hija dik li tbiddlek, li tagħmlek iktar bniedem. U allura verament aħna bħar-rgħajja nistgħu imbagħad infaħħru lil Alla, inroddulu ħajr għal dak kollu li nkunu rajna, li nkunu smajna, għall-esperjenza il-fidi mhix xi ħaġa tal-moħħ. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-moħħ biss. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-qalb. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-qalb biss. Imma l-fidi hi xi ħaġa tal-idejn. Għaliex? Għaliex? Kif taf jekk persuna tħobbokx jew le? Kif taf? Kif taf jekk int intix tħobb tassew persuna jew le? Kif taf? Għax tibgħatlek fuq il-Facebook u tagħmillek ħafna like? Għax tibgħatlek messages il-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija? Ħolm! Ħolm! Delirji tal-moħħ, fantasiji tal-emozzjonijiet tagħna. Kif taf jekk persuna tħobbokx? U din ngħidha b'mod speċjali min iħossu maqbud bejn żewġ imħabbiet, bejn żewġt irġiel jew bejn żewġt nisa. Min iħobbok l-iktar? Dak li jagħmel xi ħaġa għalik. Dak li jagħmel xi ħaġa għalik. Mhux dak li jgħidlek ħafna affarijiet. Imma dak li jagħmel xi ħaġa għalik. L-imħabba hija azzjoni. U l-fidi nagħmel esperjenza vera tagħha meta ssir azzjoni. Inkella, Ġesù Kristu jibqa' teoriji sbieħ kemm tridhom, imma lili f'qalbi ma jħalluli xejn, f'ħajti ma jbiddluli xejn. U Ġesù Kristu ġie biex ibiddel, biex isalva lill-bniedem, l-ewwel wieħed lili, hekk qalilna San Pawl.